Helo! Ydych chi'n clywed fi? O, ydych chi'n stormus. Dwi ddim yn tywydd neis iawn. Wynt yn chwythu. Mae'n oer. Nac di. Nac di. Chi'n gwybod beth di sy'n tu ôl i mi? Chi'n iawn, y brystwys, a maen nhw yn cael stormydd ofnadwy yn fanna. Dyma fi yn glid ac yn cynnes yn penant yn parc. Wel, ydych chi feddwl o stormydd? Mae rhai yn ofnadwy fel dyn ni wedi weld ac yn clywed yn Aberystwyth. Ond weithiau dyn ni'n cael hwyl hefyd, yn dydy, mewn storm. Os mae storm yn troi yn eira, dyn ni'n cael hwyl yn sledjo. A yeah, ond mae e'n gallu cael trafferth, creu trafferth yn dydy. Dyna lôn dros y Brenig sy'n um, Lot o eira yn fanna. A ie, dyna ffordd dwi'n mynd i gwaith pan dwi'n cael mynd i gwaith a dwi yn gweld eira yna yn eitha aml. A mae'r storm yn gallu bod yn peth anodd iawn, creu lot o trafferth ac yn lle wneud ni teimlo ofnus weithiau hefyd. Chi'n gallu gesio be di stori heddiw pam ydw i'n sôn am stormydd? Wel, Iesu taweru'r storm, wrth gwrs. Dyna stori dyn ni'n mynd i, i glywed heddiw. Dyma llun o Iesu yn tawelu'r storm, ond nawn ni clywed y stori. Oedd o'n dechrau yn diwrnod braf um, yn y stori yn y Beibl. Oedd o'n awyr las, a o, oedd yr awel yn, yn chwipio brig y tonnau nes bod nhw'n fel sebon gwyn. A mae Iesu di eistedd ar lan y llyn ac yn dysgu'r bobl. A mae wedi bod yn deud wrthyn nhw bod Dyw yn tad i chi, meddai. a mae'n gwisgo blodau mewn lliwiau hardd, a mae'n gwneud yn siŵr bod yr adar yn cael digon i fwyta. Ydych chi yn feibion ac yn ferched eto? Ydych chi ddim yn credu y gall e roi dillad a bwydo chi hefyd? Felly, ymddiriedwch ynddo A pheidiwch â phoeni am pethau. Erbyn i Iesu orffen dysgu, roedd o wedi blino. Felly, galwodd ei ffrindiau. Agos. A dyma nhw i gyd yn mynd i mewn i llong a hwylio adre dros y llyn. Ww, o gorodd Iesu y geg. Rhoi ben i lawr ac i sir tonau a sigl y llong a thi gysgu. Roedd hi'n ddiwedd y dydd, diwrnod perffaith. Ac yn sydyn doedd y diwrnod ddim cweit mor berffaith. Trodd yr awyr yn ddu a llyn hefyd. Chwipiodd y gwynt gwyllt y tonnau nes bod nhw'n fawr ac yn fygythiol. Gwyrodd y llong i'r dde ac i'r chwith, aeth i fyny ac i lawr, a roedd hi'n siglo cymaint nes i ffrindiau Iesu gredu yn siŵr y bydden nhw i gyd yn boddi. Ond, cysgodd Iesu trwy'r cyfan. Iesu! galwodd ei ffrindiau o ddiwedd. Iesu, deffra! Rydyn ni gyd yn mynd i foddi! Arglwydd, achub ni! Bydd y cwch yn suddo! Nath Iesu deffro a gofyn, Pam dach chi'n ofnus? Oes gennych chi ddim ffydd? Gan estyn ei dwylo dros y llyn, dywedodd wrth y gwynt a'r tonnau, Byddwch dawel tan nefedd Ac ar un waith, dawelodd y storm. Llonyddodd y llyn. Wow! Mae ein gawr o ddyn, meddai ffrindiau y disgyblion. Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ei fyddhau iddo fo. Wow. Mae hwnna'n stori cyffroes yn dydy. Iesu yn tawelu'r storm. Sut oedd Iesu'n gallu tawelu'r storm, tybed? Dwi'n methu tawelu'r storm. Y bobl oedd o'n edrych ar y storm yn Aberystwyth tu ôl i mi. Oedden nhw jyst yn tynnu lluniau, rhai ohonyn nhw yn gwneud pethau eitha beryg, ond oedden nhw methu tawelu'r storm. Sut? Wel, mae'n bwysig i ni cofio pwy oedd Iesu. Chi'n cofio? Oedd o'n mab Dyw. A mi oedd o'n Dyw, mwy na hynny, oedd o'n pwerus fath a Dyw. a ddod i creu y byd a sêr a planeda efo'i dad Neville. A dyna wrth gwrs pan mae o yn gallu tawelu'r storm, ond hefyd yn gallu helpu ni heddiw. Does dim byd yn rhy anodd i ddew. Dych chi'n cofio, be oedd y cwestiynau oedd Iesu yn gofyn i'r disgyblion pan oedd yn y cwch efo nhw? Dych chi'n cofio? Mae dau cwestiwn. Pam da chi'n ofnus? Ac os gennych chi ddim ffydd, Chi'n cofio cyn iddyn nhw mynd i'r cwch, yn y stori dwi wedi deud i chi, oedden nhw i gyd wedi clywed sut mae Dyw yn gofalu am y blodau ac am yr adar, a bod o'n mynd i ofalu amdano ni hefyd. Ys gennych chi ddim ffydd? Medde Iesu wrth y disgyblion. A mae hwnna'n cwestiwn ar dau ni hefyd yn dydy. Ydyn ni'n credu? Os gennym ni ffydd? Ydyn ni'n cofio bod Iesu yn gofalu amdano ni? Bod ni'n gallu troi ato fo? Cos mae yna pethau sy'n neud i ni teimlo pryderus, neu yn ofnus, neu yn drist. A dwi'n siŵr tasen ni yn y cwch a Llyn Galilea fel disglybion, disgyblion Iesu, faswn ni wedi teimlo reit ofnus. Ond mae'n bwysig wrth i ni cofio oedd Iesu'n gallu tawelu y storm yna, mae yna i helpu ni hefyd. i helpu efo unrhyw stormydd sy'n effeithio arnyn ni. Dyn ni'n gallu gofyn am ei help o unrhyw adeg a dyn ni'n gallu siarad efo fo. A dyn, dyn, dyn ni'n defnyddio'r gair gweddio. Ond rili, really, dyn ni'n just siarad efo Iesu. A mae gweddi yn gallu bod mor syml â help Neu, mae gen i ofn, neu dwi'n drist. Ti di helpu fi, Iesu. Ac yr Iesu sydd wedi tawelu'r storm miloedd o flynyddoedd yn ôl yn gallu helpu ni hefyd. Mae hwnna'n stori pwysig i gofio yn dydy. Mae'n werth pwysig i gofio bod Iesu yn gallu tawelu'r storm. A fel mae'r disgyblion yn deud, pwy ydi o? Pwy yw hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fuddhau iddo fo. Be? Dwi'n meddwl bydd yn syniad da i chi wneud. Tynnwch lun, cael eich pensiliau a paint, neu sut bynnag da chi'n licio, beth bynnag da chi'n licio defnyddio i tynnu llun a wneud llun o'r storm Neu o Iesu yn tawelu'r storm. A wedyn, da chi'n gweld yr adnod yma, Marc 4:13, rowch yr adnod rwle ar y, ar y llun. Mi fydd yr adnod yn dod ato chi trwy'r grŵp WhatsApp Um, a pan da chi wedi gorffen, pan da chi wedi wneud y llun, beth am um, anfon o i'r grŵp i bobl eraill cael weld o. Neu hyd yn oed wneud fideo ohonych chi yn dal y llun i fyny ac yn deud yr adnod. Jyst i helpu ni i gyd cofio mor pwerus, mor grymus yw ein Dyw ni. Wel, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod yn braf bod efo chi heddiw. Um, dwi'n gobeithio newch chi cael hwyl yn tynnu lluniau ac yn anfon eich lluniau i fewn. A mi fydd na wers arall i chi wythnos nesaf. So, hwyl fawr am nawr. Ta-da!